Merħba, sib fil-axija dan huwa shooter, gas down bħallum f'ħames minuti rridu l-estu da domandi kollha li Robert Farrugia missio. Robert, kif beda l-vjaġġ missjunarju tiegħek? Fl-2015 meta t-tfal tiegħi kienu jattendu laqat ta' Children's Helping Children tfal jgħinu lil tfal U hemmhekk skoprejt bl-uffiċċju missjunarju u xi ħadd qalli isma' għaliex ma tiġix u tagħti daqqa tit hawnhekk bdejt bħala volontier u llum naħdem hemmhekk. Eh, x'kienu l-affarijiet imma li fil-verità x'inti ma ma tmurx ġast xi ħaġa spirak le biex taqbad dil mixja. Jiena kont nattendi l-iskola ta' tal-MSSP tal-Soċjetà Missjonera ta' San Paolo hemmhekk dejjem kienu jaffaxxinawni daw li jmorru l-missjoni u fartijiet imbeda u ma jiġux lura. Għalija kienet xi ħaġa misteru għax ma jiġux lura, u dik l-iktar ħaġa li dejjem fittixt biex nara x'jagħmlu x'ma jagħmlux eċċetera. Allura meta ġiet l-opportunità, dik ispiratni biex ingħati wkoll jien hawn Malta l-kontribut tiegħi għal dawn il-missjunarji. X'inhu x-xogħol tiegħek ta' kuljum u l-pożizzjoni tiegħek? X'tagħmel? Imma l-iktar li nagħmlu nagħmlu ħafna meetings u ħafna laqgħat kif nistgħu aħna niġbru iktar fondi, però l-iktar primarju kif ħa nikkomunikaw man-nies biex in-nies isiru jafu fuq il-missjunarju, fuq l-artijiet li aħna qed ngħinu u anki kif jistgħu jikkontribwixxu. X'inhu x-xogħol ta' Missio Malta u forsi fi ftit kliem ukoll Missio b'mod internazzjonali? Missio Malta tagħmel wieħed minn 120 uffiċċju minn madwar id-dinja naqgħu dirett taħt il-Vatikan, taħt il-Papa, u l-għan tagħna huwa li nevanġelizzaw, ma mhux nevanġelizzaw kif ħafna nies jaf jgħidu bil-Bibbja u b'daw l-affarijiet, imma nevanġelizzaw nuru nuru li fina nfusna li aħna kapaċi ngħinu bħalma u nħobbu lil proxmu bl-eżempju tagħna. U mbagħad l-affarijiet l-oħra huma sekondarji jiġu waħedhom. Imma primarjament huwa kif il-missjonerju x'jagħmel bl-eżempju tiegħu ikaxkar in-nies warajh u dik li nagħmlu aħna. Qegħdin l-esperjenza li baqgħet ġo moħħok hekk fil-missjoni. Konċettiku li sejjer il-Pakistan għax kulħadd jisma' b'ħafna affarijiet, però hemmhekk rajt tliet proġetti li għamlu l-Maltin, rajt tliet skejjel li bnew bis-saħħa tal-Maltin, missjoni Malja Missio Malta bniet lill-Maltin. Wieħed minnhom huwa skola b'orfonotrofju miegħu, ġifieri daw jieħdu ħsieb anki 70 persuna li m'għandhomx ommu missier. Ieħor għandu hostel biex it-tfal ma jimxux ħafna biex ikollhom l-edukazzjoni. U ieħor jipprova jlaqqa wkoll u jagħmel breakfast għal dawk it-tfal li għal xi raġuni ma jiklu xejn matul il-ġurnata. U b'kollox daw jakkomodaw 900 persuna f'daw l-iskel, kull waħda, ġifieri qed nilħqu ammont kbir ta' tfal. U kemm ikun diffiċli, Rob, mill-esperjenza tiegħek biex jinġabru l-fondi biex jiġu finanzjati dal-proġetti? Jiena ma ngħidx li diffiċli, hija kollha a matter kif inti tinforma lin-nies. Aħna waħda mill-iktar affarijiet li nagħmlu kuljum hija ninformaw in-nies bil-proġetti li għandna bżonn, x'qed nagħmlu u l-missjunarju x'qed jagħmel. Meta n-nies isiru jafu, Ma nsibux diffikultà biex niġbru, l-importanti li n-nies ikunu infurmati li bil-flus li qed niġbru x'qed nagħmlu bihom. Kien hemm xi okkażjoni li jekk għedt lilek innifsek kemm jiswa kull sforz għax għidt xi ħaġa f'xi ħadd jew f'xi komunità tinbidel? Lill-Pakistan hemm qassis li ħa nkunu qed ngħinuh billi nattrezzaw b'iktar affarijiet li huwa nurse ukoll, mhux qassis huwa brother, ta' komunità tal-qas tal-patrijiet li dan jimur f'postijiet remoti b'karozza nista' ngħidilkom li laqqas hawn Malta kieku ma tuża, imur f'postijiet remoti vjaġġa f'ħinijiet twal biex isalva n-nies u da fi 15-il sena salva 20,000 ruħ. Aħseb u ara kemm jista' jagħmel iktar ġid kieku ningħaqdu ħafna iktar u nissappurtjaw din l-inizjattiva. Meta meta jiġi grupp? U jkun tiela' fuq wieħed minn dawn il-proġetti, jkun tiela' b'missjoni. Kif tissapportjawh intom bħala missjoni? Eħe, hawn Malta dal-aħħar snin qed nibagħtu ammont ta' nies, proprju din is-sena ħa jintbagħtu 45 persuna fi tliet postijiet differenti, però mhux just nibagħtuhom, nagħmlu qisu ħames laqgħat ta' informazzjoni, wieħed minnhom fuq il-psikoloġija, imħabba affarijiet li inti tista' tintaqa' magħhom hemm, ieħor fuq loġistika, fuq proġetti, kif jistgħu jirrelataw man-nies, U dawn sibnihom utili għax hekk inkunu qed nattrezzawhom b'għodda li ħa jsib bżonn meta jaslu hemmhekk. Il-Missio, Il-Ħajja Missjunarja u t-Tfal fl-Iskejjel, x'qed tagħmlu fuqha? Hija Missio għandha pedament partikolari, Missio Tfal aħna nsejħulu, fejn għandna persuni ddedikati li jmorru fl-iskejjel u jwasslu informazzjoni. Nwassluha b'modi differenti. Nwassluha permezz ta' crafts billi naf nagħmlu l-masaj eh, bracelet u nispjegaw il-kuluri xi jfissru għal xi tintuża, mbagħad ftit nintroduċuhom il-problemi u li jintaqgħu magħhom it-tfal tal-Masaj li ma jmorrux skola għax m'għandhomx fej, jew irdu jivvjaġġaw ħafna, jew inkella irdu joħorġu għax huma ħafna eh, bdiew allura irdu joħorġu bl-annimali. U nintroduċu huma da biex it-tfal ikollhom għarfien, għarfien b'mod sottili, b'mod differenti li t-tifel jista' jżommu f'moħħu għadha pitta da meta jikber jirrelata miegħu. X'inhi r-reazzjoni tal-pubbliku Malti għall-proġetti li tagħmlu intom missju? Jiena ili għaxar snin issa u nista' ngħid li kull darba li għamilna appell dejjem nara mirakli quddiem isiru. Aħna dejjem inkunu ngħidu imma tgħid niġbru, tgħid dal-appell ħa jkun sew, imma kif għedt l-ewwel aħna nagħmlu kampanja ta' komunikazzjoni, kampanja ta' informazzjoni, informazzjoni u anki aħna stess nimpenjaw ruħna biex fejn inkunu inwasslu messaġġ pożittiv u meta n-nies tasal u tieħu Eh, messaġġ pożittiv u tara x'inhi tagħmel b'dawk l-affarijiet li qed tafdana fihom, jiena nħobb ngħid li jiena huwa il-facilitator. In-nies qed jagħtuna xi ħaġa u aħna niffaċilitaw kollox. Prosit fast forward bħal dejjem Robert u nirringrazzjawk tal-ħidma li tagħmlu fejn taraw il-missjo għennuhom għax jgħidu ħafna u ħafna nies u jekk tixtiequ xi ħadd ieħor bħal ma' Robert nistaqsu l-mistoqsijiet, ibgħatu dawn.
Grazzi Rob. Grazzi lilkom, grazzi ħafna ta' anke intom tas-sapport tagħkom lil.